Daw ja skont il-Bibja kielu bit-tuffieħa, u xek najdu, bis-siġra bit-tuffieħa. Li fil-fatti hija the tree of knowledge. U jimma nistaġibx li ironikament niskopru li fil-fatt it-tuffieħa kienet kienet verament Apple, xi kompjuter. Ma nistaġibx kun ironika l-affari, għaliex, għax li kienet the tree of knowledge. Għax daw ma keċ, mux vera keċċewom għax għamlu drup, id-dnub oriġinali Ma jeżistix imkien. Imkien fil-Bibbja muqjat. Dak wara kien. Dak eh? dak San Pawl ivvinta. Hmm. Ma jeżisti imkien fil-Bibbja dnub oriġinali, ma jeżistix. San Pawl għamel koċ kazzat. Il-kat u kem kem fela
Ma dak xaw. Dak kien farizew ta' eh, Dak kien farizew. U anka Kristu kien farizew. Għabna nisma għazjabu għadi. Dan Kristu farizew kien. Mela, komplu minnem. Mela, l-Elohim

li tut bifana li jkun kompjuter tal-Apple, per eżempju, li daw l-għalħem għalhom dak misluħx. Ġieli tmur taħdem ximkien u dajlek isma' xbin. Għamel kollox imma dak missulix għax. Jo għammek titħolx. Jo għammek titħolx, sewa. U daw, Eva, per kienet iktar iktar intelligenti u iktar kurjuża minn min għadam, insomma, naraw xem. U daw daw babsu, jenajdu, dal-kompjuter. Sewa, u l-Elohim marduhomx, u marduhomx for a very simple reason. Id-dnub oriġinali mhux dak li ngħidulu aħna. Fil-fatt attwalment daw ma kastigahomx. Ma qallhomx ħankeċċikom inaw. Le, le, qallhom qalu ejja rresquhom minn hawn daw as a precaution, għax daw hekk jibqgħu babsu f'dawn l-affarijiet daw Il-Bibbja tgħid isiru Alla bħalna. Li tagħmel loġika, li loġika, ġifieri jekk inti għandek kompjuter u inti qiegħed tfittex u da, nafdi, nafdi, nafdi, nafdi, nafdi. Issa inti tittifhem li daw meta daw riedu jżommu lil dan l-Adamu bħala bħala għaddej tagħhom u bħala bħala bħala il-sir tagħhom ġifieri biex jaħdem għalihom. Għadna fil-verità.
Da mar għadna, għax kulli għadna. Da ma riduħx ikun intelligenti li jista' jsir ta' periklu għalihom li nibdaw nagħmlu affarijiet li fimt, ġifieri huma dejjem iridu jżommu dal-bniedem f'dak il-livell. Ara ara ara bħala prekawzjoni ejja naħħuhom minn hawn il-daw. Għamlom dajfin. Naħħuhom minn hawn, ħalli ħalli u npoġġu l-gard mal-bieb biex ma jerġgħux jitla, xi kellu jitlu jbabsu. Bażikament this is the story, meta meta tara bda l-lenti Dik hi l-istorja. Issa tgħid li għaliex il-bniedem, għaliex taħseb li l-bniedem temmen daqshekk li huwa ġenetikament li huwa ġenetikament manipulat. Għax tant għandu difetti li da ma jistax ikun ma jistax ikun li ħalqitu n-natura. Ma jistax ikun. Simpil. Mela, Normalment, kull annimal, kull kreatura li għaw fid-dinja, tadatta ruħa għad ċirkostanzi li s-sib. L-sib, eżatt.
Aħna le.
Aħna iċ-ċirkostanzi irdu għaddattaw ruħom għalina. Għalix, xkien il-dnub li kienu għat jibżaw minn dolla l-oħim? Għaxu ma kienu għaddew minna probabilment diġa. Il-dnub kien Li dawn kienu jafu li jekk dan Adamu issi ibda jsir intelligenti, sewwa, ħafna, da kienu jafu li dan huwa parassita, li dan huwa an invasive species fid-dinja u se jagħmel ħafna ħsara. U llum x'għandna? Ħafna ħsara. Ħafna ħsara. Iridna pjaneta. Għax aħna maħniex parti mill-kreazzjoni tan-natura, maħniex. Aħna ġejna ġenetikament eh, immanipulati. Sawa, u spiċċajna virus. Aħna, aħna parassita. U għafat li l-bniem huwa parassita. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew nkella jew fos? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.